Ddim o. Good. Uh, diolch o fawn iawn uh, i ti uh, yeah, mae'n hyfryd bod yma. am fod efo fi uh, diolch. hedwi diolch. ym uh, Hoffmad o. Ie, ie.
Uh, Sut mo?
Uh, fedri di dwi rhywbeth am, uh, am uh, Hoffmad o? Ie, yeah. ie, yeah, yeah, i, i chi di o hanes. Dyma, yeah. dyma habwr uh, port. Ie. Yeah.
Um, Mae wedi cael ei chreu gan uh, y chwildro diwydiannol. Mm. O ddyma, o llechu o blaen y ffystyniog. O! Oh, a mynd oh, allan i'r byd. Felly yeah, dyna yeah. pam mae Porth Madog wedi dod i fydolaeth. Ah. A mwyn fel bod ni'n gallu mynd hefo'n uh, allfori o llechu o styniog i'r byd. Yeah. Lle bywiog iawn, iawn, iawn mm. yn y bedwaredd gan y bymthag. Sych chi'n gweld y hen luniau a lle yma, llawn llongau, mm. llawn llongau, o cyfeiriad. Ah. Wel, mae hi'n dre newydd. Yeah. Mae holl dre, nid bob rhan ohoni, yn y rhan fwy ohoni, mm. o dan lefel y môr. Felly mi ddoth i fydolaeth pan godwyd y cob. Yeah. Cyn y cob, oedd y môr yn mynd reit i mewn i'r tir. Yeah. Ron y bod, um, i weilod llefydd lle da chi'n gallu gweld y wyddfa, da chi'n gwybod. Mm. Mae wedi hmm. colli hynny i gyd ebyn hyn. Um, Porthmadog wedi dod i fydolaeth wedyn, a fel porthladd a mwyn mynd hefo llechi mm. o'r chwareli yn blaen y ffestiniog a lleneblu i'r byd. roedd yr Almaen yn benodol yn mm. fachned bwysig iawn i Bwth Madog. Yeah, yeah. Um, tipyn golew o gysylltiad y diwylliannol. Felly, lle bywiog, lle hynod Gymraeg, mm. um, ar y pryd, tre fechan o feinti 4,000-5,000 o bobl, yeah. ond hefyd tre sydd uh, wastad wedi bod um, yn agorad i weddill y byd. Mm. Ac sydd wedi gweld ei hun yn ychydig bach yn wahanol i gefn gwlad o gwmpas. Oh, mae'n ha.
Mae'n mae hyfryd ma nawr, ynddo yeah, yeah, yeah, yeah. Mae'n hyfryd nawr. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Dyma. Rwyt ti uh, wedi uh, sgwennu uh, llawer am uh, hanes a diwylliant uh, Cymru Sroegr. Do, do.
A wyt ti'n gwybod uh, faint o Gymru Lloegr sy'n uh, medru Cymraeg? Wel, dy'r cwestiwn ddim yn cael ei ofyn yn y cyfrifiad. Mm. Um, da ni'n meddwl mae ti a hanner can mil o bobl a falle... Hanner can mil?
Ie, okay. swn i'n meddwl.
Yeah. Achos ych chi'n gwybod faint o pobl sydd wedi cael ei geni uh, yn Hymru? a chi'n gallu rhyw fath o weithio allan faint o heini sy'n debyg o siarad Cymraeg. A wedyn chi'n ychwanegu ychydig bach i benno wedyn yn gyfer uh, pobl sydd wedi cael eu geni yn Lloegr ac sy'n mm. siarad hmm. Cymraeg. Mae yn gofyn yn y cyfrifiad faint o bobl sy'n siarad Cymraeg fel eu prif iaith. Yeah. Dwi hynny ddim yn adlywyrchu uh, y gwirionedd yn dda iawn, achos mae rhan fwyaf o siaradwyr Cymraeg yn Lloegr maen nhw'n byw hefo pobl ddi-Gymraeg, maen nhw'n defnyddio Saesneg, of course, yn y gwaith bob dydd. Dyn nhw ddim yn dweud bod y Gymraeg yn brif iaith iddyn nhw. Mm. Ond mi nath 6,000 o bobl yn y cyfrifiad a dweud bod yn brif iaith iddyn nhw. Beth sy'n ddiddorol am hynny ydy chi'n gallu gweld lle mae'r Gymraeg yr ei chrydda mm. yn Lloegr, a mae'r Gymraeg yr ei chrydda yn Lerpwl o hyd, yeah. Dinas Lerpwl, um, Rhoes Oswallt, Ym rhai trefi prifysgol, yym Rhydychen, Caergrawnt, Bryste, Math- Mathmale... Hmm. ...Powys ac ati. A wedyn yym llefydd ar hyd yr em four corridor lle ma' gwaith ar ga'l. Ie ie. So os dych chi'n mynd i rywle fel Reading er enghraifft neu ch'mod y home counties fel Woking... Hmm. ...ma' 'na rywfaint o bobl sy'n siarad Cymraeg fynna ac of course gwahanol ranna o o o Lunden. O, oh, ie. Yeah. Ond y gwir amdani ydy fod siaradwyr Cymraeg yn byw ym mhob rhan o Loegr. Mae'n nhw'n eitha wasgaredig. So, ie, yeah, da, da ni'n meddwl ti a, ti a hanner can mil. Hanner can mil?
Ie. Yeah. O, oh, oce. Okay. Faint o wybodaeth wyt ti wedi uh, uh, darllen? Ie. Yeah um, sydd uh, yn uh, Gymraeg. Ond mae archif neu corpws neu llenyddiaeth Gymraeg o Loegr yeah. yn rhywbeth sydd wedi cael ei anwybyddu i raddau helaeth iawn mewn astudiaethau ysgolheigaidd am ei bod hi o Loegr, ond mae'n sylweddol, yn amlwg dwi ddim mor fawr o beth mm. gennych chi o Gymru, mm. ond ych chi'n sôn am canoedd a chanoedd a chanoedd o lyfrau, byddwn ni'n tybio ychydig filoedd, a falle, mm. yn Lerpwl yn enwedig. Mae ma Lerpwl, pan oedd y Gymraeg yn ei hanterth yna, jyst uh, wedi creu diwylliant Cymraeg grymus tu hwnt. So byddwn ni'n meddwl fod uh, chi'n sôn am dwy tael 4-5 mil o ffynonellau Cymraeg, llyfrau, cyfnodolion ac ati... Mm. ...sy sy 'fo Loegr. Heddiw yym ma' gennych chi un Papur Bro yn Lerpwl. Ie. Yr Angor, ma' gennych chi Yr Ysgub sy Papur Bro sydd yn cynnwys rhan o dre... Hmm. ...ardal Croesoswallt. wahanol cylchlythyrau wedyn yn Lloegr a a chyfnodolion yym llais y derwent er enghraifft y gyfer dysgwyr yng Nghanolbarth Lloegr. Ie. A ma' hynny i gyd yn yn bodoli ac ma' ma' ma' 'na rywfaint o yym lenyddiaeth Gymraeg o Loegr yn ddiweddar. Dwi'n hoff iawn o Trafod Dau, mm. gan Ifr ap Glyn, nofel gan Ifr ap Glyn, mm. sef yn edrych eto a um, teimlad rhywun o deulu Cymraeg yn Lloegr o fod yn rhannol Gymraeg o rhannol mm. Saesneg. So mae yna ma ma ma ma deunydd o Loegr. Um, yeah, yeah.

Ie. Yeah. Wel, o'n i'n siarad Cymraeg yn Llundan mm. cyn uh, lle ges i'n enni a, a magu o ran hynny. Mm. A cyn symud uh, i Gymru, mae fy teulu yn dod o Wynedd, a mam yn dod o Bentre Trefor, mm. sydd rhyw 10-15 milltir yn yma. Yeah. A teulu'n hard y deud y gwir o Blaen Ffestiniog yn reiddiol. Mm. Dwi'n debyg iawn i lot o bobl um, o'r cefndir yna sydd wedi cael ei magu yn Lloegr hefo rhieni Cymraeg. Yeah. Byddwn ni ddim yn deud bod y Gymraeg yn iaith gyntaf neu'n ail iaith i fi. Mm. Rhyw, rhywle yn y canol mae hi. Felly Cymraeg ydy fy mamiaeth. Mm. Um, wedyn mi golles i'r Gymraeg mm. pan o'n i'n blentyn bach, um, problemau speech therapy ac anogaeth a NHS i droi at y Saesneg yng Ngorllewin Llundan. Yeah. A wedyn nes i ail ddysgu Cymraeg pan o'n i'n tua 19-20. Ah. Felly coleg yn Aberystwyth, 89. Mm. Ond erbyn hynny, o'n i'n rhugl yn y Gymraeg, o'n i'n gallu siarad Cymraeg yn berffaith. oedd ddim yn berffaith, o'n i'n gallu siarad Cymraeg yn dda iawn, yeah. neu'n dda beth bynnag, yeah. o'n i'n yeah. all right, chymod, o'n i'n gallu copio. Um, o'n i ddim yn gallu sgwennu a darllen. Mm. A, a, a mae hynny'n uh, rhywbeth arall sydd yn eitha cyffredin ymysg plant sy'n cael eu magu'n Lloegr mm. mewn teuluoedd Cymraeg. Maen nhw'n gallu siarad Cymraeg, dyn nhw ddim yn gallu sgwennu a darllen Cymraeg. Felly, wy'n fyledus iawn i bobl fel uh, yr athro John Rowlands, mm. a Morgan Haycock, a Blevin Hughes, a Derek Rhys Morgan, a nifer o bobl eraill oh, yeah. yn adran y Gymraeg. Dyna lle nes i wirioneddol dysgu sut i sgwennu y darllen Cymraeg. Mm. Pam uh, pob madoc? Wel, dwi'n byw ym Mhoethmadog rwan, a symud eisiau Mhoethmadog achos bod mam a dad yn byw yma. Ah. Dyn, dyna pam. Okay. A mae mhlant i'n byw yn agos hefyd. Maen nhw'n byw yn just tu allan i Gynarfon yn Llaryd. okay. Dwi'n licio port. Um, mae'n lle dymunol iawn, yeah, hyfryd yeah. iawn. Yeah. Um, Fy modd yn byw yma, mae rhaid dweud. Lle oh. bendigedig. Ie, yeah, ie, yeah, bendigedig, bendigedig. Lle mo? Wa, mae wy'n togio! Ydy, ydy, ydy.
da, ni, da ni yng nghanol y troes yeah, yeah. ym Mhoch Madog. O, oh, da iawn. Ar y cob. Roedd uh, renw gosedd beidd uh, yn ysbritau yeah. yn cael ei newid I'r enw Gorsedd uh, Cymru yeah. yn uh, 2019. Yeah. Wyt ti'n uh, cytuno a uh, newid uh, hwn a pham? Na, na, uh, dydw i ddim. Dwi'n teimlo mai yr osedd yw ein corff pwysica yn y diwylliant Cymraeg. Mae'r enw Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn enw sy'n perthyn i oes Iolo Morgannwg. Enw Iolo ar y corff oedd yn golygu rhywbeth i Iolo Morgannwg, oedd yn golygu cyfeirio oeddo at y ffaith bod y Gymraeg yn cael ei siarad ym mhob rhan o Brydain. Mae hynny'n gynolog i weledigaeth yr Orsedd. A hefyd yn teimlo bod hi'n enw hanesyddol, a ni fod i warchod enwau hanesyddol. Felly i fi ydyw cadw enw Cymraeg, mynydd neu graig neu fwthyn neu fferm, yn union yr un fadl a cadw'r enw gosef beif Ynys Prydain. Ac y ben hynny, of course, fel Cymro Llundan, o'n i'n teimlo um, bod y orsef yn dod o Lunden, wedi cael ei ffurfio yn Llundain, wedi cael ei ffurfio gan Gymdeithas y Gwyneddigion yn Llundain. Pan o'n i yn fy arddegau, o'n i'n mynd i cyfafodydd Cymdeithas y Gwyneddigion. Um, a Gosodd Cymru, wel, uh, dyw Cymru ddim yn cynnwys Llundain. Ac mae'r osedd yn dod o gymuned Gymraeg yn Llundain. Felly, dyw'r enw newydd ddim yn gweithio, dyw hi ddim yn hanesyddol, um, dyw hi ddim yn adlewyrchu dymuniad na dyheuad Iolo Morganwg, ac am bob un o'r rhesymau yna, wy'n credu dylswn ni uh, fynd nôl at yr enw iawn. sef Gorsedd Beirdd Ynys Prydain. Dyma, wyt ti wedi sgwennu neu arolygu llawer o gyhoeddiadau am hunaniaeth Cymru. Ia.
Felly, wyt ti'n meddwl y iaith Gymraeg ydy rhan bwysicaf o hunaniaeth Cymreig, a phan? Ydw, ydw. Dwi yn credu bod uh, bod hynny'n wir. Mm. Dwi'n credu bod hi'n beth da. Yeah.
Mae iaith yn gallu bod yn gynhwysol. Mae rhywun yn gallu dysgu iaith. Taswch chi'n mynd nôl i'r bedwaredd ganrif ar bymthag, Bydd y Cymry yn dweuthu chi mai anghydffurfiaeth, Cristnogaeth anghydffurfiol yeah. oedd yr elfen pwysica o hunaniaeth Gymraeg. Ond wrth gwrs, dyw pawb ddim eisiau bod yn gapelwr neu anghydffurfio Cymraeg. Um, dyw e ddim yn gallu cynnwys pawb. Felly, ydw, dwi'n dwi meddwl bod mae iaith yw'r peth pwysig. Mm. Y iaith ydy'r peth sydd wedi bod hefo ni ers mil a hanner o flynyddoedd. Ac mae'n addas ar gyfer cymdeithas gyfoes oherwydd mae modd dysgu iaith. Yeah. Felly mae'n eitha agored, fel math o hunaniaeth, mae'n eitha agored. Dwi ddim yn gaeedig mm. fel crefydd, er enghraifft. Ddim o.

ateb yn wahanol tase ti dim yn siarad Cymraeg. Ie.
Mae'n mae gwestiwn da, achos fod y gair Cymro yeah. yn y Gymraeg yn gallu golygu mwy na bod chi'n dod o Gymru. Mae gair Cymro yn gallu golygu rhywun sy'n siarad Cymraeg. Yeah. Os da chi'n gofyn i rywun, ai Cymro sy'n cadw'r siop yeah. yna, beth ydych chi'n ei ofyn ydy, ydyn nhw'n siarad Cymraeg. Yeah. Felly, yn y gymuned Gymraeg yn Lloegr, ia, bysa pawb yn cyfeirio at i fi fel Cymro achos dwi'n dwi siarad Cymraeg. Mm. Rydyn ni byth yn disgrifio ei hunan fel Sais, mm. oherwydd mae yna awgrym oedd yna mod i ddim yn siarad Cymraeg, dwi yn siarad Cymraeg. Yeah. Ond, ta sy'n rhywun yn dweud mod i'n English, bydde hynny'n poeni fi llai. So bron sy'n ni'n dweud fy mod i'n Gymro ac fy mod i'n English. Yeah. Dwi'n um, dwi falch mod i o Loegr, um, wy'n credu um, y dylai fod gan bobl o'n nghefndir i, yeah. um, sydd yn blant i fewnfudwyr yn Lloegr, um, a hawl i beth i, i Loegr yn llawn. Wy'n wy credu hynny'n gwbl ddiffiant, ac um, wy wedi bod yn gofyn i mi fydd y hun yn ddiweddar, gan mod i o Loegr, a gan mod i'n gweld y Gymraeg fel iaith le ddifrifol sy'n perthyn i Loegr. Ie. Yeah. Cael ei siarad ne ers canrifoedd. Ie. Yeah. Pam yr enghraifft nad ydw i ddim yn cefnogi tîm peldroi Lloegr? Ie. Yeah. Pawb arall sydd wedi cael ei geni i magu'n Lloegr, mam a dad yr rhywle arall yn, yeah, yeah. yn, yn, yn, yn gwneud hynny. Ond Cymro ydw i de, mae haid, mae haid i fi, mae haid i fi deud. Um, mae, mae fy ymheimladau ynglyn y pwnc yn gallu amrywio. Mae'n eitha ansefydlog. Mae'n gallu newid o, a wahanol um, adegau. Ond um, dwi'n um, dwi wedi dod mwy dilera hefo syniad y gallai fod yn English hefyd yn ddweddar. More English.
dwi, dwi o England, ynddo? Dwi o England, chi'n mo? Okay. Uh, felly, dwi'n English. Tros y Cymru yn annibynnol, byddwn ni eisiau passport Saesneg. Okay.
Byddwn ni'n hapus i gael passport Cymraeg hefyd. Ond byddwn ni eisiau passport um, Saesneg achos yeah. dwi o Hounslow. A pan o'n i'n um, blentyn, oedd pobl yn deithio fi o hyd ac o hyd. nad o'n i ddim yn gallu perthyn i'r gymuned, o'n i'n cael fy magu ynddi hi, mm. oherwydd yn hefndir, pawb yn y gymuned Gymraeg yn dweud wrtho fi, uh, mod i'n really yn dod o Gymru, a ddim yn dod o Loegr, yeah. er nad o'n i erioed wedi byw yng Nghymru, ac um, fel oedolyn, wi'n dechrau gofyn i fi fy hunan pa mor iach oedd hynny. Dyw e ddim yn newid yn hyngarwch i, i, at y Gymraeg o gwbl. Mm. Um, wi'n meddwl am y Gymraeg fel iaith Cymru wrth reswm, a mae hefyd yn un o ieithoedd Llundain. Felly wi'n gallu um, unieithu hefo Lloegr a bod yn hollol ffyddlon i'r Gymraeg. Cymraeg yn iaith Llundain, Lerpwl, Croesoswallt, bob yeah. math o lefydd yn Lloegr. Yeah. Ond um, ydw, dwi'n mynd yn fwy ac yn fwy hoff o Loegr fel dwi'n mynd yn hyn. Ac y hyn o bryd dwi'n ysgrifennu llyfr, teithlyfr, lyfr, ynglyn â chymunedau Cymraeg yn Lloegr. Yeah, okay. A dwi'n eitha mwynhau gwneud hynny hefyd. Mae hynny'n dod hefo lot, lot mawr o bleser i fi. a siarad hefo Cymry Cymraeg, Saeson Cymraeg, siaradwyr Cymraeg, sut bynnag chi eisiau cyfeirio at nhw, ond bobl sy'n siarad Cymraeg yn rhugl, a fel ei mamiaeth uh, mm. yn aml iawn, mm. ac um, sydd erioed wedi byw yng Nghymru. Dwi'n teimlo'n eitha um, gyffyrddus yng nghwmni y bobl yna, a wy'n teimlo'n eitha cyffyrddus hefyd yng nghwmni pobl eraill o Loegr o gefndir lleafrifol, so, pobl o gymuned um, de Asiaidd er enghraifft, mm. a hmm. Gwyddelod. Um, pobl hefyd o gymuned Cantonese a Sianiaid, pobl sydd yn dod o gefndiroedd mm. lle mae ma mam a dad yn, yn dod o rywle arall, ond mae ma iaith y teulu ganddyn nhw. er eu bod nhw wedi byw yn Lloegr a hyd eu hoes. Mm, mm. Wy'n wy gweld fy hun yn eitha tebyg i'r bobl yna. Um, wy'n gweld y ffordd maen nhw'n siarad Punjabeg neu Eidaleg mm, neu Wyddeleg yeah. neu Cantonese yn mae yna ma, na, ma na tebygrwydd i sut mae a plant i bobl o Gymru yn siarad Cymraeg yn Lloegr. Mae'n eitha diddorol. Ond i ddim mynd ar ôl hynny nawr, de, mae hwn yn mater o gyfysgwrs arall. Yeah. Ond na, mae, mae, mae, mae, mae yn, dwi'n hoff iawn o Loegr ac yn closio at Loegr wrth fynd yn hyn. Felly, routine uh, teimlo mwy fel um, saes uh, Cymraeg na uh, Cymro Cymraeg. Ydy'n iawn? Wel, Problem hefo gair Sais ydy nid yr awgrym bod chi o Loegr. Mae hynny'n iawn. Wi o Loegr, dwi'n falch iawn i fod o Loegr. Problem hefo gair Sais mm. ydy'r awgrym um, yn hanesyddol bod chi ddim yn siarad Cymraeg. So, sy'n neb yn dweud yr er enghraifft mm. yn Lloegr, mae bobl yma yeah. yn Saeson Cymraeg. Os oedd mam a dad yn dod o Gymru a bod nhw'n byw yn Lloegr, yn cyfeirio at nhw fel Cymru, felly Cymro Llundan, yn mm, enghraifft, tra dwi'n mm. Gymro Llundan. Mm. Swn i'n dweud mod i'n Sais Llundan. Ie, ddim cwait yr un peth dwi'n Cymro Llundan. Ond um, y peth pwysig y fyna, wrth gwrs, ydy, ydy Llundan, ynddo? Wy'n dod o Hounslow, yng Ngorllewin Llundan. Mm. Swn i'n dweud mae, mae Cymro Llundan dwi, neu Cymro o Loegr, ond dwi'n dwi teimlo fel Sais yn yr ystyr civic. Mm. A fel mae rhai pobl sydd ddim o Gymru ac yn byw yng Nghymru yn teimlo'n Gymru yn yr ystyr civic. Mm. Ac um, o'n eisiau gweld Lloegr yn ennill uh, y Euros ac o'n eisiau gweld nhw'n ennill cwpan y byd. a mae hynny'n rhywbeth newydd i fi, a nes i rhoi hynny ar Twitter, chymo. O'n i di meddwl ar un adeg cael, yeah. cael banner Lloegr yeah. a cael Cymru Llundain ar draws y canol. Ond, da chi'n gwybod, chi'n gofod cymryd pethau'n eitha ar y deg. Uh, lot o pobl ddim yn deall hynny, mm. ond wy'n edrych y tîm pel droi Lloegr, mae rhan fwy o chwaraewyr yn blant neu'n wyrion i fewnfudwyr eu hunain, o wahanol lefydd, yn y hen gymanwlad yn aml iawn, neu o Iwerddon, pobl fel Cain yr er enghraifft, mm. um, uh, dod o deulu Gwyddelig. A wedyn wy'n edrych yn nhw, i'n meddwl, wel, actually, mae'n dod o fi'n cefndir i fi. Yeah, so pam, pam dwi ddim yn ei cefnogi nhw? Yeah, pan dyma nes i wedyn cefnogi Lloegr. So ni'n siomedig iawn. Siomedig iawn iawn bod Lloegr ddim wedi ennill yn y Euros. Dewch chi ddim lot o pobl sy'n cyfweliad hefo chi yn dweud hynny. Ond uh, o'n i'n siomedig iawn. Felly, ie, yeah, mae gen i, um, mae gen i um, siwr o fod beth maen nhw'n ei alw yn um,

yeah. uh, yn y trifyge yno. Yeah. Felly, uh, ydy wir bod uh, dim ond ychydig i o bobl uh, sy'n darllen uh, uh, trifau uh, Cymraeg? Mae'n dibynnu um, beth sy'n gael. Mae ma pobl yn darllen papur y bro. Mm. A mae yna degau o filoedd o'n copïo yn cael eu gwerthu papurau bro. Mm. Ond maen nhw'n tueddu bod yn bobl ganol oed neu phobl hŷn. Ie. Yeah. Um, gyda nofelau, um, llyfrau poblogaidd, yn aml iawn byddwch chi'n disgwyl gwerthiant o tu y mil o gopïau, yeah. efallai. Mm. Cylch dronau wedyn, a Cymraeg, gwerthu cylchgronau Cymraeg cenedlaethol, gwerthu falle 1,000 a hanner, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 o gopïau mm, a falle, mm, rhywbeth fel yna. Mm. Mae byd Saesneg yn, yn gryf ac mae'n cynnig mwy o ddewis ac mae Cymru Cymraeg yn gallu darllen Saesneg hefyd. Yeah. Felly, um, dyna sefyllfa. Peth pwysig, of course, ydy bod y, y llyfrau yma yn cael eu cynhyrchu. Wy'n meddwl o ystyried popeth fod, um, bod i'n agwedd eitha iach ar y diwylliant Cymraeg bod yna gymaint o lyfrau yn cael eu gyhoeddi. Mm. Mae yna sawl diwylliant lle ddrifol heb dim llyfrau o gwbl. Mm. Ond wrth gwrs mae diwylliant Cymraeg wedi bod yn ddiwylliant lle mae darllen uh, yn hanesyddol yn bwysig es cyfieithu'r Beibl. Mm. Nôl yn y unfed ganrif o bymthag. Yeah. Ond um, mae Cymru Cymraeg yn fwythog. a mae yna mwy o ddewis mewn Saesneg, mm. a felly mae hynny'n cael ei adlewyrchu mewn rhywle fel Llyfrgell Cynarfon, byddwn i'n meddwl. Mm.
Beth wyt ti neu feddwl um, am uh, dyfodol uh, trefau uh, Cymraeg yn Chymru o'i gymharu A rhai uh, Saesneg. Ie. Yeah. Wel, o'i cymharu de, hynny yw, mae'n gwestiwn, dwi'n meddwl, am dallen fel rhywbeth yn pobl yn ei wneud beth mm. bynnag. A mewn cymdeithas lle mae pobl yn um, uh, gwylio pethau. Come on, Netflix, y math o, y math o beth da chi'n ei wneud. a hefyd pobl yn mynd yn y cyfrwng y cymdeithasol, chyfod, TikTok ac yn y blaen. Mm. mm. Dwi, dyw pobl ddim yn eistedd lawr i falle'n llyfr gyda nos yn y fi'n ffordd. Ac yn sicr dyw pobl ifanc ddim yn gwneud hynny. Mae rhai pobl ifanc yn gwneud, wrth cwrs, mm. ond nid ar draws cymdeithas. Gewn ni weld. Um, yn bersonol, dwi ddim yn poeni gormod achos dwi'n credu mai defnyddio'r Gymraeg sy'n bwysig. Os ydy hynny'n digwydd trwy wylio fideo neu ddarllen llyfr, dwi ddim yn poeni am hynny. Y ffaith ydy bod, bod, bod rhywun yn gwneud rhywbeth trwy'r Gymraeg fel da ni'n gwneud nawr, ynde? Dyna sy'n dyna sy'n bwysig. O, oh, ie. Yeah. Ond nid sut mae yeah. Gymraeg yn cael ei chyfleu, ynde? Da iawn. Ia. Ac, um, uh, ia. Yeah, so, okay. A diolch yn fawr iawn am y sgwrs hefyd, dwi wedi mwynhau. A dwi wedi mwynhau uh, y sgwrs o hwn yeah. efo, efo ti hefyd, yeah. uh, Simo. Uh, diolch i galon i chi. Yeah, yeah, a gobeithio bod chi wedi mwynhau pob madog. A, oh, wedi mwynhau pob madog.